vakagara pasi veduve vachimwa tine mabiscuits adi imagine ndo zvinoitwa kazhinji ka vanhu vapanenge vachitaura nyaya idzi ari maworkshop mawebina nene anenge achiitwa vanhu vachizeya nyaya idzo dzidzi dzinoitwa kumabasa ekuti vanhu vavanenge vachidzvanyirirwa vachiitwa zvinhu zvavanenge vasingadi well it has resulted in something a policy is going to be birthed on the 11th of april so i'm quite excited in the studio she that is sitting at the helm of the Zimbabwe Media Commission is in the building. Professor Ruby Magoshongwe is here. I'm so excited to have you. Tisati tambosvika kuna Nyarai, atitombomuoni Nyarai, tiri kungoona imi mega prof. Good morning, welcome. And totanga nekuti makorokoto zvokwadi makashingirira mukagara pasi mukachigarira pasi chibepa ichochi ichi chaakunzi ndo chinofanwa chichishandiswa nevanhu vakasiyana siyana and I'm quite excited to hear about this. So

Ichokwadi chiri kutaurwa na Fonake nyaya yekushungurudzwa tingati kushungurudza vanhu vanozongofunga kuti ah, vari kunyimwa mari yetii vari kunyimwa mari yelunch kushungurudzwa kwandiri kutaura nezvako ndiyo yanziyo nafonake yesexual harassment asi hatisi kugumira pasexual harassment hmm. tiri kubva taenderera mberi kusexual violence nekuti unongoharaswa umwe wozongomirira ipapo asi kune vanozopfuurira kuenda mberi vachizobata vamwe vanhu zvibharo vachizobata zvinhu zvakasiyana siyana zvinoita kuti munhu anga achishungurudzika pabasa mm. nyaya iyi haisiri kungobata vanhukadzi chete nekuvarumewo zvakare inonzi inogona kunge yako inogona kunge iripo zvakare pakati pevarume pachavo mhm. kana kuti pakati pevakadzi pachavo Saka inyaya yekuti iri kutishaisa hope seZimbabwe Media Commission saka takazoona zvakakodzera kuti tinge tiine a sexual harassment policy sorry sexual harassment and sexual violence policy wari kubatwa nenyaya iyoyi yepolicy iyoyi yataka kuti tinge tichibata pamwepo nevanhu wese vari mumedia industry uh, ndinoda kugadzirisa pekunzi wakarejista nezimbabwe media commission nezimbabwe broadcasting authority mm -hmm. Eh, or broadcasting sorry broadcasting authority of zimbabwe bas eh. hatisi kugumira ipapo mm. munhu wese kambani yese iri kuita nezvemedia nebroadcasting muzimbabwe Hazvina basa kuti wakaregister neZMC, wakaregister nebus as long as somebody is practicing mm. or operating in Zimbabwe, they are bound by this policy. Right.
Sei tiri kudaro tikangoda kungotarisa chete wakaregister nebus kana kuti wakaregister neZMC mm -hmm. pane vanozosaririra vachiti hawabatwi nazvo saka as long as uri within the geographical territory inonzi zimbabwe hapana anopukunyuka kana muri kune zvemedia zve mhm. nebroadcasting izvozvi right chikonzero ngechekuti izvo tikada kusiya wamwe tichibata wamwe dambudziko rinoramba richienderera mberi mhm. ndo chikonzero chiripo mm -hmm. chechipiri zvakare hatisi kungotarisa chete the physical you know media and broadcasting you know operation mm -hmm. chero wari kuoperata wari kucyber space right. as long as chingonzi chete nekuti nyaya yestalking neharassment mucyber space yakutoshungurudza vanhu zvakanyanya zvekuti munhu mm. anotadza kusenza akasununguka anotadza kuita basa anotadza kuita zvakawanda achitotadza kudeliver best you know, performance yake mm -hmm. nenyaya yetrauma iri kubva kuchinyi kustalking neharassment sexting mucyber space saka tiri kuti media operations dzese muzimbabwe right. tenderere wari kubatwa nemutemo iwoyo right am imagining kuti ike zvino kune vamwe vanhu vanotova mumedia space vamuri kurondedzera ivavava dhuze vamwe vakati changamuke changamuke vanotova namapolisi avo avanganavo mm-hmm. internally where they say we have developed our own internal sexual harassment act kuitira kuti pazvinoitikavo vane bumbiro ravari kushandisa does this um, policy that weare launching as uh, zimbabwe media commission supersede any other um, sexual harassment violence policy that sexual harassment and sexual uh, uh violence policy that may be in my own organization andinayo whether iyo yecyber space amutaura kana tiri kupi mm. does this one supersede any other hatisi kuramba kuti vanhu vanogona kunge vaine mapolicies avo mhm. vanogona kunge vainawo asi ari mumadrowa ndomaari kugara ari zvekuti mukada kutaura kuti sexual harassment uh, or sexual violence tinayo munhu anotoburitsa okupai chenyu kopi eh. asi hazvisi kuteedzerwa ndosaka zimbabwe media commission yazoti zvakanaka saregulator kuti tiyeuchidzane tichisensa framework iyoyi yatiri kupa kumedia industry or media sector yese mhm. zvichida kune wasinganzwisisi kuti sexual harassment yacho inombotaura nezvei mhm. kuda ndosaka zvisingadini zvisingazonyatsoteedzerwi zvichiongororwa zvichigadziriswa mabasa matigere umu mhm. saka ndinoda kuti nditsanangure zvishoma nepapfupi kuti zimbabwe media commission pakugara kwawakaita newari musekta watorimo nechekare takabvumirana sexual harassment inenge ichitaura zvinhu zvinoteera mhm. Unwelcome and unwanted conduct of a sexual nature which makes a person feel offended, humiliated, intimidated or uncomfortable or threatened. Saka zvese izvozvo threat handichanzwi zvakadini handichasununguka handichanzwi zvakanaka ndiri kuska kuvhundutsirwa panapa ndiri kunzwa kudzikisirwa handisi kufara nezviri kuitwa zvinenge zvichisanganisira pamwe munhu iye anonzi iye izvozvo zvekuti environment kana kuti mauri hmm. kusenzera pano panopedzisira hauchasununguki ngokuti pane munhu ari kuita maadvances haasi kutaura hmm. asi kaitire kaari kuita uri kuona kuti ah izvi zvapfuura mwero mhm. it has gone beyond you know boundaries because tine personal space hatine ah, personal space yatinayo pese patinenge tichifamba hmm. saka munhu kana akupfuuridza papersonal space iyoyo yatoviolation yatoviolence in a way mm. young harassment in a way mm -hmm. chechipiri humiliation yatiri kutaura kana kuti harassment yatiri kutaura uh, uh, folak mm -hmm. inogona kusanganisirawo kune vanosvika vachibhabhadzira munhu pamakadza kana kuti pamapfudzi mm -hmm. pane vanosvika vachingokuhaga pane vanosvika vachiti oh you look great girl obva akuti kapfeke padama nwa mm. inini handisi kuzvifara hazvina basa kuti uri mukadzi wemunhu hazvina basa kuti uri musikana hazvina basa kuti uri murume kana kuti ino status yako yakamira sei mm. ikoko ndo kunonzi kuenderera kunenge kusingabvumidzwe pamabasa kune vanosvika vachingokutsunya zvakare anongokutsunya pausingafungiri kuti ari kubata mm. you know saka zvese izvo pozoita mwana tozoita zviwindi zvekuti undobata chero atoti ah, chi mikaka mm. o mazamu mm. you know ewamwe wari kushanda nawo zvese izvozvo tinenge tichiti is inappropriate touching mm -hmm. iharassment iyoyo e, toenda zvakare panyaya yekuti kune vamwe vanotoitwa sexually assaulted Ah, kuda vanogona kunge vari vatungamiri mumabasa mhm. kana kuti vamwe vanoshanda nawo asi kazhinji takaona kuti vanenge vari mumapositions of influence kakanyanya kana kuti kazhinji kazhinji mm. ndo anenge vachikwanisa kuenderera zvinopfuura mwero izvozvi ndinoda kukupa muenzaniso wekuti unoona kuda mukuru pabasa anotora vadzidzi wa omaintern aya achiripo achiri kufundira ari kubva kumauniversity kumapolitec zvienda zvakadaro mhm. nonzi mm -hmm. anopiwa duty rinopera late at night zvonzi don't, don't worry you know transport you know kuperekedza asi mwana anozoti apedza basa ochinzi akuperekedzwa ngekuti aramba maadvances mm. emukuru webasa anosiyiwa pakati pesango pakati peusiku zvichitaridza kushaya hanya zvichitarisa nyaya yekushandiswa kwechisimba kumbunyikidzwa nekuharaswa kwatatotaura neviolence iri kuitwa kune vanhu vanenge vachiri kufundira kana kuti vari kusenza mm. vari kusenzwa navo mumabasa iwa saka zvese izvi zvinenge zvakuzoti kana takatarisa zvinenge zviconstituta sexual violence isexual harassment iyoyo yeah. saka apart from physical violence yatiri kutaura nyaya yetache pane zvimwe zvinotumirwa pamafoni emunhu anongokutumira ah you look great you know i wish i were the one mm. you know Aku expressa zvimwe zviri sexual about your body about your physique about your appearance your dressing and so on mm -hmm. sexting masexual you know uh, comments nemastories nemajokes asingaiti hatina that kind of relationship saka izvozvo tinenge tichitarisira kuti kumabasa mm. zvinge zvisingafaniri kunga zvichiitika Kuti munhu wese anofanira kumba aine dignity yake munhu wese anofanira kusenza aine pfungwa dzakasununguka kwete kuti bere riya rasvika rakugwera ririwe eh, saka konake izvozvo zvinodini zvinonetsa ndichipfuurira mberi zvakare ipapo mhm. pane nyaya yekuti unonzi ndikumbira kuti ndikuendese out for lunch or for a cup of tea mm -hmm. iwe innocently woti ndawana mukana wekudini at least wekushare some experiences kuda nevakuru kana kuti vamwe macolleagues pai pabasa asi kune zvimwe zvinenge zvakahwandirwa zviri kuseri mm -hmm. saka zvino zvatiri kuti zvinenge zvisingafaniri kunga zvidini zvichiita zvinonzi a ah, chemahara mushana wanga uchiti ndinokunza kuno mahara mhm. apota zvakadaro saka munhu atoiswa pachipirimbani atomukona saka iyo sexual harassment ngatisashandise zvigaro kana masimba pakumbunyikidza saizvozvi poita mm. kune pamwe pekuti tine nyaya dzemitupo ah, nezvidawo kumabasa mm-hmm. ndabva ndaona kuti funaka ah, anoera shumba mm-hmm. sori ndakushandisa shumba mira ndinoera tembo unoera tembo ndoshandisa tembo oh, ndiwo manjenjenje gandaivo chaivo ya anoera tembo ininiwo ndakaroora chinyi Tembo tati ah mainini mai mwana kwakubasa ikoko zvakuita kuti munhu anga akuenderera achi achida kuita jeneni achiita zvimwe hanzi tsika dzedu dzinoti pamagariro edu tinoti munhu atodini atoenderera aenda over bounds akushandisa yatiri kuti isusu paternalistic mm. you know, cultural license kuti akwanise kuwana kana kuita zvaari kudini zvaari kuda neumwe munhukadzi kana kuti munhurume waari kuseenza naye izvozvo zvinenge zvichishungurudza vamwe vanhu pai pamabasa ndo zvatiri mm. kuti isusu musi wa 11 april ndo zvimwe zvatinenge tikurukura nezvazvo patiri kuti isusu tiri kulonja kana kuti patiri kutsikisa mm. kuindastry yese yemedia wari kuopareta munyika yedu yezimbabwe kuti izvi ngatichiti zvatakaita zvakadini zvakapfuura pandakakura zvainzi chera kakomba upfiri mm. upfirire matemo saka tiri kuti munhu wese tochera chinyi tukomba tobva tapfira tobva tadini tobva tasiyana ngekuti tese zviri kutaura kuti patiri kulonja mm-hmm. munhu umwe nomwe anenge achifanira kunge akudini akuziwa nezve nezve nezvemutemo iwe kana nezvetarisiro policy framework yatiri kudini mm. yatiri kutarisira sezimbabwe media commission ndiri kuda kukurumidza kubata muromo ndiri kuona kuti uri kune shungu dzekudini dzekutaura panaka eh, pane nyaya yekuti vamwe vanenge vachiti ah eh, haisi harassment haisi chinyi haisi violence Kana watongosvika pachinzvimbo chekuti umwe munhu akudududza kana kudzokera mumasure, zvibvunze kuti ari kutizei. Mm. Zvibvunze kuti ari kutizei panguva iyoyo. Chimwe zvakare chiripo ngechekuti zvatachitaura zvekuti masupervisor kana kuti vatungamiri kana kuti vakuru vachiseenzesa chisimba kuona zvavanodi zvavanoda vari kuda kungoruma chavasingadye senyoka vachingoabhuza vana vachingoenda vakadaro mm. pasina zvavanozokwanisa kuitwa kumabasa izvo tiri kukurudzira kuti vanenge vachiona pamwe iwo unobva watya kuti ndikataurira bhosi kana shefu basa radini basa ratopera mm. tiri kuti vamwe vanenge vachiziva nekuona nekunzwa nyaya idzodzi ngavasanyarara Kune dzimwe nzira dzekutaura kuti zvinhu zvidini zvigadzirisike. Panogona kunge pasiri pabasa pauri, asi Zimbabwe Media Commission inofarira kunga ichibatsira nekufanira, hakusi kufarira chete, kutofanira kunge ichibatsira panhau idzodzo. Hmm. Gender and Media Connect zvakare ndo rimwe ndikati organization yakamirira kubatsira kuti kunge kuine safer working environment kunyanya kune madzimai muindustry yedu yechini yemedia saka ituisaona pekutangira ndokunobva kwabva sisinyari she is a senior program officer for gender and media connect for women in the news ndizvo sisinyari musati matombopinda munyaya iyi toda kumbodzokera kuna professor that was the voice of professor ruby magoshongwe who is a chairperson of zimbabwe media connect who was highlighting

hazvina kana basa munhu iyeyo wauri kuita abva atosvika pekuti haasisina mufaro nekugadzikana pamusaka nezvinhu zvauri kuitika and she was explaining that on the 11th of april we as zimbabwe media commission i say we speaking as them because i'm part of them will be launching the sexual harassment policy one thing that i love prof um, going through the media prof um, policy you were also saying you want to promote a safer work environment for all media practitioners

or what happens at the moment the, the complaint is filed kuti ndozvandaitwa kubasa kwangu nemunhu wakati wakati walk us through the process and how this policy now is coming to speak into the consequences or enforcing hatisati uh, taenda kune maconsequences mazimbabweans akangwara mm -hmm simba racho maroona ko rekunge mhm. muchindibata muchindimunyengedza makutokanganisa marights angu zvakare Tikuda kungotaurirana or reminding each other kuti kune legal basis for policy iyoyi yatati Zimbabwe Media Commission inge ichiuya nezvayo. Tikatarisa nyaya dzerape and sexual assault, sexual harassment, uh, discrimination and equality and then take facilitated gender based violence laws anenge achisanganisira mitemo inoteera kune labour act yedu mhm. yemuno muzimbabwe

Saka mitemo iyo inotibatsira kuti tinge tichikwanisa kuwana framework. Mhm. Ndodzoka kune mubvunzo wako wekuti zvii zvinogona kuitika munhu ari kunzwa kuti ambunyikidzwa panapa ari kuitirwa zvinhu zvinomutorera mufaro zvinomusuwisa kana achinge ariko kubasa mhm. maringe nenyaya dzesexual harassment nesexual violence e, tiri kutarisira kuti every Media Service and Broadcaster Operating in Zimbabwe vanenge vaine a focal person ndozvekutaurwa nechini nepolisi yedu mhm. a focal person pekuti munhu kana ashungurudzwa saizvo zvanokwanisa kunge achidini achienda kundotaura kune that focal person or focal point mhm. ataura anenge ataurerwa kunogona kunge kuine komiti iriko yati zvatiri kuzotarisira kuti zvinge zviriko kuitira kubvisa any kind of bias mm -hmm. Ripoti yasvika, komiti yaziviswa. Hapafaniri kutora nguva sezvanga zvichiitika zvekuti nyaya idzo dzinozopedzisira dzatotsvairirwa kumarara kana kuti swept under the carpet. Mm -hmm tiri kutarisira kuti within a period of seven uh, working days to 21 days nyaya yaripotwa within 21 days zvinhu zvinofanira kunge zvadini zvagadziriswa Vanhu vatogara pasi na alleged harasser kana kuti alleged offender patoitwa ne ma sanctions ari kufanira kunge achiitwa pai pa workplace ipapo ngekuti sekutaura kwandaita mapodisa evanhu vagara vainawo mhm. asi haasi kudini haasi kuteedzerwa saka isu sezimbabwe media commission tobva tati aa ah, ah, kahle pamuri wokuzouya kuaccreditation paya mhm. nekuregista paya kurenewa registration dzenyu Tirikuda kuona chini sexual harassment and sexual violence policy yenyu hmm. nelist yevanhu wenyu vamunodini vamunosenza navo kana policy document iro risipo zviri kureva kuti takumanikidzika kuti tinge tichidini tichikuacreditai kana kukuregistai mm -hmm. imwe nzira yekukurudzira kuti vanhu vangu vachidini vachiobserva policy iyoyi mhm. vachizokwanisa zvakare kuona kuseriousness nekushata kwakaita katsika ikakaka kekushungurudza vamwe vanhu kumabasa saka ndo zvatinenge chiri nichitarisa tati isusu within a period of yechin 7 to 21 days, days. Yeah, working days kuti zvinhu zvinge zvadini zvinge zvagadziriswa mutemo uyu hautarisi kuti ndimai makosvomu prof makosvomu Hautarisi kuti ndi minister. Hautarisi kuti ndi chief editor. Hautarisi kuti ndiani. Uri kuta hautarisi kuti ndi driver. Hautarisi kuti ndi messenger. Uri kutarisa nekubata wese wari kuoperator media pai ne broadcasting pai mu Zimbabwe. Saka pane wekuti uyu anonzi haa no vachinakurirana kuti haa izvi Mm. ndezvanangana ndezvanangana. Eh. Hapana mutemo wedu unoti isusu constitution Unoti hapana munhu ari pamusoro pemutemo kana kuti hapana munhu anoti haasungwi nechinyi nemutemo ndosaka tiri kuramba chingodzokera kune mamwe ma maacts edu imwe mitemo yedu iyaiya mhm. kuti one kuti zvinokwanisa kudyidzana nekupinda papi mabva mapa muenzaniso wakanaka chaizvo prof muchitaura nyaya yekuti dzimwe nguva vanhu vanombunyikidza kazhinji vanenge vari vanhukadzi Hatisi kuti havaku varume vanowanawo zvinovagozhera pamabasa asi kazhinji kacho ndinoona kunge madzimai ndiwo anowanzosanganwa nembunyikidzo iyoyiyi. Hino kazhinji kacho unoona munhukadzi ko ndifo lake uchamuwane pigo ita achandimiriravo eh, ndaharaswa kana vanenge vari chef kana supervisor vangu in terms of victim legal representation, and maybe I want to ask this of our senior program officer coming from Gender and Media Connect, Nyarai Kampilipini, In terms of legal representation now for the victim how now does this policy speak into this nekuti kazhinji munongodzizivawo nyaya idzi dzinoenderera mberi nokuti baa pano munhu angada kudzingwa basa nyangwe ane mhosva uchagwisa pamwe anenge ane gweta pamwe unenge une vaya vaya vanenge vachizvigona izvi kwenini for lake ndinozviwana bi ndiri kungoziva kuti ndakambunyikidzwa zvisina kundifadza pabasa can you in any way speak to how this policy now is speaking to

majournalist or madzimai vari mumedia sector kuti vakwanise kuwana legal representation yauri kutaura iyoyo so this will be in line nethe zimbabwe media commissions policy mm -hmm. saka tiri kuti wese awana kuti a ah, zvelegal representation haazvikwanisi sometimes uh, you find kuti majournalist vanogona kunoreporta within vavari kushanda toti pano pakavitoka mhm. vonzi mm -hmm. orit iwewe nemunhu wako akuharasa huyai kuhearing Munhu wako akuharasa anouya nemalawyer three kana four handitoona and hmm. iwewe hauna legal representation saka isu segender and media connect we've come up with that fund and will be able to assist mm -hmm. majournalist ne, ne legal representation and this will be in support of the, the, the, the policy yezimbabwe media commission mm -hmm. and munongoziva dzimwe nguva isusu vanhu vemedia tinooma musoro kune vamwe vaya vanogona kutoramba kuti haiwava zvangoitwawo naprof ikoko koisa hatiti tichione chibhebha chavo tine chedu muno what happens if a media house refuses i know you kind of spoke to this but kune vamwe munongotizivo majournalist tine mbiri chaizvo yekuoma musoro kana tichiita basa redu tichifunga kuti tinoziva wosangana neumwe anoti haai wavo ngavaite ikoko isi hatichibati chavo icho chicho eh, falaki izvozvo zvinowanika mhm. mukugarisana nekugara kwatinodini kwatinoita mhm. asi hapana basa nyika kana dunhu risina mutemo wekuti munhu anongoita madiro chero zvandangofunga kungoita zvinondifadza ndozvandinongoita izvozvo tichitarisira kuti kana takatarisa nyaya yeunhu hwedu vamwe vanotawo ubuntu vamwe vachi umunhu tinenge tisingatarisiri zvinhu zvakaita saizvozvo zvobva zvatidzokesa kunyaya yekuti ndanga ndisina kutaura maresponsibilities aemployer mm -hmm. kunyaya yesexual harassment and sexual no violence act iyoyi tiri kuti isusu maemployer zvatiri kutarisira kuti vange vachidini vachiita mhm. they should identify and mitigate against an acceptable and inappropriate sexual behavior in the workplace saka hazvisi kungomirira uyu victim chete uyu iye employer atori nechinyi neresponsibility saka iresponsibility yake yekucreata mamechanisms ekuti vanokwanisa kunge vachiidentify kana kudomora behavior yatiri kuti haidini haikurudziri mhm. haikurudzirwi pai pamabasa chechipiri idambudziko kana responsibility yaemployer zvakare mhm. kuti anga achicreata environment yekuti hakuna ah, mathreats anenge achiendeswa chero kune ane zvake kana hostility in the work place on the basis yechinyi yesex uh, sexual harassment or sexual violence mm -hmm. chechitatu eh, maemployers tiri kutarisira kuti vanenge vane zero tolerance yesexual harassment and sexual violence at the workplace mhm. ndosaka tiri kutaura kuti ivo pachawa tori neresponsibility ngavadzidzise maemployees kana mastake holders awanenge wachishanda nawo mm -hmm. kuti iyo sexual harassment sexual violence zvinomboreve ngokuti vamwe vanenge vachiita vasingazivi mm -hmm. Eh, haatozivi kuti zvandiri kuita izvi handiri kutokanganisa ah, panyaya dzekodzero dzoumwe munhu panyaya yekuti umwe munhu anga achisenza ikoko kunyaya yedu kumedia kwedu munhu akadini akasununguka vanenge vasingatozivi mm. e, ngekuti hapana akadini akavafundisa kana kuti akavataurira nezvazvo Saka ma employers edu tiri kutarisira kuti ndiwo achange vaine zvakare responsibility iyoyi. Pane vaakuhya pano pane mutereri pano akati asi isusu vanhu vakawanda ende zviri zveshuwa kwaye takawana namumabasa imomumu saka kuda waakuhya kuti muri kuti hapachina rudo here runoitika pabasa asi inyaya haisi yerudo inyaya Mabatiro andaita prof ekuti ukaona uchiita chunhu chekuti mwe munhu haasi kufara nazvo idambudziko hino ukazoona iwe wakuroorwa une munhu anoita zvaso zvausingafariri newo waane problem hapana rudo hapana rudo
harusisiri rudo harusiri rudo nokuti yeah. runogona kuwanika mumabasa umu chokwadi asi sisi tiri kuti as long as it's unwanted and unacceptable, and unacceptable behavior towards me that's making me feel kunge ndatukwa ndambunyikidzwa handisina kugadzikana tapabata eh, saka ndisati ndapedza mhm. eh, for like mukunda makonesi nyaya iripo zvakare ngeyekuti maallegations ese mhm. anenge achitaurwa aya paworkplace hazvina basa kuti zvichazopera zvakadii ngaanyorwe pasi Nokuti zvimwe zvinoramba zvichibuilda zvidini zvichiendera nokuti panenge pasina record. Mm. Saka maallegations ese employer anenge achitarisirwa kuti zvinge zvidini zvichinyorwa pasi through that focal person uya kana kuti focal committee yatambodini yatambotaura nezvatataura kuti maparties ese hazvina basa kuti mutungamiri ndibhosi ndiyani munhu wese ari kunzwisisa kuti chii chinombonzi sexual harassment chii chinonzi sexual violence Nekuti kana zvine zvaitika kwandiri ndinozvifambisa sei ndinoenda kunani saka employer ndiye acha ensure kuti waisa maprocedures ekuti munhu kana achinge aine complaint achaenda papoint A abva papoint A point A ichazosimudza ichienda papoint B Point B wozoona kuti vanga vagara pasi nenyaya yemadisciplinary measures aya atanga chiri atanga achitaura ngokuti hazviti kuti nyaya dzinongotaurwa dzongokanganikwa kana kuraswa kure eh, neraro and then poita zvakare nyaya yekuti eh, wacho wanenge wachihandla nyaya dzemasexual you know, harassment nesexual violence mm -hmm. iwo pachawo wane capacity yacho here wane maskills ayo Mm. fonaka wayozontaura ei mufunge prof ka ndozvaazviitwa ndoti ah fonaka ndozvauri kutaura neniwo ndakatonzwa ariko Eh. and dai wange uchizoti zvakazoti zvakazoti nganditarisane nedambudziko rauya nani nafonake Mm. nemunhu ngandimupe mukana wekuti ange achitaura kuita kuti ndizokwanise kudini kumubatsira ini kana ndinewo dambudziko rangu ndichazodiniwo ndichazoona mukana wekudini Wekutaura. wekutaura Zvakare haisiri nyaya yekuti kana zvakaitika kwandiri therefore zviri justified kuti zvinge zvichiitika kunani kwauri ndosaka dambudziko riroramba richidini richingokura richingouya ngokuti hakungozvitora kuti ah, ndozvinoitika kumedia sector mm. ndozvinoitika munewsroom iwe zvawakatoitwa zvitori zvitete pane zvandakadini pane zvanda Saka kana zviri izvi tete toti ngazvirambe zvakadaro here? Mabva mandifungisa mumwe mubvunzo unowanzouya vanhu pavanotaura kuti ndakazonzi vanoti iwe wanga waita sei inodzosegwa kune munhu auya kuzoripota nyaya yacho kuti haa iwewe manemamina ako aunombopfeka ayaya haa takakuona kudhara kuti newewo lipstick yako iya wafunga kuti chaenda nekupi yatova mhosva yavo Nyarai you wanted to say something. Yes, ndanga ndichida kutsigira zvekutaura Professor Magoshomba. Um, unoona sometimes nyaya dzikaripotwa hatizomboona kuti zvakazopera sei mm. munhu wacho akaharasa akazoitwa sei so uh, one of the things that we've done segmc uh, tacreate yatinoti working group on uh, sexual harassment in the media sector mm -hmm. and ine mastakeholders including the zimbabwe media commission ine the zimbabwe gender commission

pane nyaya yakaripotwa maapapi mm. what have you done because we don't want these issues kuti dzirambe dzichidii dzichingonzi a ah, kune nyaya yakadai yakaitika toona mawhatsapp ma, ma, ma message toona etc so many things but tizonzwa kuti zvakazopera sei we never get to know that so this working group is going to be really working closely nezimbabwe media commission as well as mamedia houses kuona kuti kana nyaya yaripotwa ichapera sei mm. and also seeing whether media houses have the correct mm.

for the victim pamwe pacho mamuchambotaura kuti vana tudukuduku anenge atouyawo paatachment veduwe mm. mwana atovhiringika atokanganise haachatohwisisi kuti zvinofanira kufamba sei mm. ehe tiiri kumwiwa nyaya yechitongwa mm. asi anobetsereka here anowana here rubetsero rumwe runongodarika eh, hearing iyoyo yekuti munhu iye anozonzi une mhosva kana kuti haana asi inini semunhu asangana dambudziko pane zvimwe zvinhu zvingangodawo kuti pamwe ndiwane umwe munhu achataura neni kana kudii kudii kudii does the policy in any way speak to this Uh, professor may speak on the policy but um, sezvandambotaura paya kuti gmc has got the female journalist protection fund mhm. ndo rimwe rebasa racho iroro saka anyone who is traumatized who is depressed ndo vanenge vachikwanisa kuwana that kind of support vanogona kuwana counseling

So yes zvawataura izvozvo zvikubatwa futi ne dark protection fund mm. so we are encouraging journalists to get in touch with gmc whenever they face these kind of issues Well, many thanks to Zimbabwe Media Commission for spearheading a very difficult discussion that is around sexual harassment and sexual violence that happens in the workplace. Duze newe uri mumwe akaterera wakasanga nazvo ukashaiwa akakumirira

in the media space and saka tofanira kuuya here tofanira kudii chapfeka matisheti kunei vamwe vanosipawo matisheti hameno kuti kwenyu kwakamira sei musumbu
matisheti tikangotarisira kuti tikaona toti chizvikwanisiro mhm. pamwe matisheti anogona kunga ariko mm, mm. asi handisi kuda kuimbisa kuti matisheti vanhu vachapiwa Chakakosha ngechekuti vanhu vange varipo mm -hmm. ndonchi ichaitirwa kumikuus hotel ndokwaichange ichiitirwa musi 11 april mm -hmm. saka tiri kutarisira kuti ivo vacho vari muindustry ndovachadini ndovachai vachikurudzira ndovachai vachimira nezimbabwe media commission mm -hmm. but imwe mistake yatinoita mhm. tinenge chiti chinhu chezimbabwe media commission asi zimbabwe media commission kana tangoikanda kumusoro uko inoshaya mutsipa inoshaya makumbo inoshaya maoko mafoot soldiers ndo mapractitioners mhm. mafoot soldiers ndo machini mabroadcasters saka tiri kutarisira kuti ivo vari mumedia industry mhm. vari kuoparata ndo vachange vachiuya vachidini vachigashira nekukurudzira nekusimudzira policy ichatibatsira kudzimura moto mm. wesexual violence saka tati musi wa 11 kumiko zvine nguva 11 april micros hotel mm -hmm. Eh, nguva handisi kuda kupromisa kuti ndingati ten o'clock kana kuti nguvai ipapo handisi kuda kuzviisa mukona mhm. asi kuti iwewe fonake mhm. chazokudaidzira parunhare neZimbabwe Media Commission Act tichange tichinyorera matsamba kune maorganizations zviri formal mm -hmm. kuti huyai 11 april nichols hotel program yedu iri kutanga nguva dzakati mm -hmm. e, guest of honor wedu achange ari handingakwanisi kutaura iye zvine zvayi don't want to preempt mm -hmm. but anenge ari mukuru wekuti tenge takatarisira kuti semedia industry yese tichabatana pamwe chete media sector yese kuti tikurudzire kuti tinge tiite pane mutsauko pakati pemunhu nemhuka mhm. eh, saka vanhu vane chiremerera chavanopanana ndo chatiri kungokurudzira mm. kune vamwe vanga vachitori nenyaya idzi muhana dzavo vanogona kundozivisira ah, informally kuti ini ndo zvakaitika kwandiri kune vamwe vanga vachishaya courage Vanogona kuenda kune mafocal persons atadini atatauraya kunyatsoita formal complaint yavo poita vamwe vanenge vachiti a ah, pabasa ndinozogona kuzovictimizwa endai kune an external body gender and media connect vataura kuti varipo psychosocial support munhu unokwanisa kuiwana legal support unodini unoiwana mm. chiriko kuzimbabwe media commission saka maexternal bodies aya ariko akati kuti anokwanisa kudini kubatsira ngatisashungurudzwe anotisunungura panyaya idzi tisu kana tachinge tabuda pachena kuti ndo zviri kuitika kwatiri kune vaya vanoti vakatombotaura nezvazvo pakashaya chakaitwa tiri kupromisa kana kupa vimbiso kuti manzwa kuti kune fandi itoriko nechekare

um, really standing along women in the newsroom we thank you so much and we are looking forward to the 11 ndinokutarisa uchawana ukatsamba kangu kanoya ndakutonotsvaga shangu dzoti ne ndakapfeka musi wa 11 kumi kuhotera kauku aiwa kunotodavo zvimwe zviya zviya It is um, four minutes before we get to the news at um, midday, and the Pulse will be coming in with Becky Kay. You, Stephen McGollis Resort.